zvacho zvo ndotozvidawo ehe ndozvidawo ai nina ndikuona kutaura ndega zita rangu ini o oh, but ndinonzi pumpkin ko mafesi anenge achimbodirei mapepi kana vachiri kukwanwa kuvapa zvinhu zvavanoda kaboyfriend kangu kaya kaita kazorambana ndakakakumbira decoration fee chete decoration fee chete kana ndichiti decoration fee ndikureva kuti angonditengera brazilian weave chete one zvinhu ndakaruka mabhanzi mabhanzi chaiwo ona shinda dzakatomira musoro mangu akandiudza kuti ini ndinoda zvinhu but ndakatryawo kumuudza kuti its good to conform nokuti ndinodawo support kubva kune vamwe vanhu but iyewo ndakamutarisa itype yemafesa aya anoda mabhebhi akanaka anonhuvirira pakazopfuura rimwe bhebhi rimwe day bhebhi rakamira iroro bhebhi riri hoti iroro rine big twa rikati perfume yacho hameno ti iperfume rudzi ndikati ndizvitarise ini namai vangu ndakaainiwa kunonga pana chandiinacho haa ndakarwadziwa bhebhi ra bhebhi ah, ndashayo ndotsanangura ndichiti chi bhebhi rakaita kupaka kumashure ukuku but mwana yepafeya ndandakutomudawo handakatomuchivawo ye mwana mwana ye akanaka ye anyway zvingatisiyane nezvoka boyfriend kangu aka vataure zvimwe zvine musoro because zvakatopfuura kare izvi ungati zvinyarare izvo nekuti rii ndikazvifunga moyo wangu rose but ndinoka trumo kangu kaka kekuti unyange usingazvikete zvinhu zviri kuda orit Alright. Chimonyararai kana ndikuudzai. This days ndakachinja. Hapana chimwe chinhu chandiri kumboda kunze kwekuverenga. But haa Maya, ichokwadi here chandiri kutaura ichi? Ganda reblack nekuverenga zvakazombofambidzana papi? Ndiri pakati pekutaura sezvandiri kungoita izvo. Mfesi wangu uya uya Simba akabva apinda. Wani ndiri kutaura ndega sezvandiri kungoita izvo. ndipo paari kutonditi kwe wakapedzisira rini kunoona mbuya vako mwana wachete muchaneta atofa izvo zvikutori nepati yenyama kumusha uku abva atowedzera kundiudza ipapo hanzi inini ndiri kuchadza kuziva zviri kuitika kumusha zvouroyi hwedu chaizvo chaizvo apa ndopaari kutonditi every day ndiri kurara na 4 am ndiri busy kuverenga pawhatsapp o oh, ndosaka paendeti ndiri kufarira kuverenga kwakuverenga kwacho iwhatsapp haa but maya saka uyu akasara uyu whatsapp kumberi kunyange kuri kuti kuda zvinhu whatsapp zve zvinodikwa mhani chimirai manje ndichikuudzai kuti vanhu vanoda zvinhu vanowanikwa vachiitei pawhatsapp vanenge vachijoina joina zvimagroup watarisa zvimastatus zvacho zvavanonyora ipapo kumberi mhani saka kunganzi hakusi kuda zvinhu here kuti unoreceiva meseji yakanzi forward to 10 people and you be wedzera at blessings oright saka ikoko konzi hakusi kuda zvinhu wajoina zvimagurupu zvako izvo zvauri pepi obva watevera nemafesi 15 at the same time kuinbox hakusi kuda zvinhu kwacho here ikoko haa iwe tomboti tasiyana nezvewhatsapp izvo ngationgorora zvinhu zvinodika nezvisingadika because inini as long zvinhu izvozvo zvichingodika neno ndinozvidawo nekuti inini ndicharegera kuda zvinhu kana pape kuti ukadya nhasi mangwana umuke une nzara plus futi mukoma ungiti vakataura kuti haikona kusara hanzi ye vakadzi vanoda zvinhu ye vakadzi vanoda zvinhu wakamboona here zvinoita tsano kana vaenda kwamukwasha pamudyiro kubva nhasi handichatoda kunzwa munhu anoti ye pamukini anoda zvinhu ye pamukini anoda zvinhu nokuti zvinhu zvacho izvozvo ndo zvinoita kuti ndimuke makuseni ande zvinhu zvacho ndotozvida orit orit chimomira ndichimbokuroverai pachisisi ladies kwanda manje kuda zvinhu ndokunoita kuti mai nababa vave pamwe chete kuda zvinhu ndokunoita kuti mukomana mhangire kunoona fight panze kuda zvinhu ndokwatitengesa mabrasilian wivi kuda zvinhu ndokwatizoresa zvinhu zvakasiyana